Ase amarieta nkorokwa Esther Momanyi, omogaka one akorokwa Peter Momanyi, nigo acheretwe aye Karaganga, abagori ba- bachete nyomba iga iga baga bagasoa nyomba, totamanyeti buna basoete, chiarenge chinsa chia saa nene emo, ekero chiarenge chinsa chinsa nene emo echio, togakora ki. Bagatotebi bono be- be- be- be toe chibesa chia omogondo, toe chibesa chia mwaoneti omogondo, ekero batebete buna chibesa chia omogondo nonye chibatagete tokobatebia gaki ntobwati besa buna tore iga, omogaka oyo one tabwati besa, na omogaka omogotu na chibesa chia chia enini nonye besa tabwati nonye na esimi nonye nase esimimi. Alafu agako a- alafu agatobekera emioro iga bagototebia ng'aki re- reta pesa iga totago agwo. Reta pesa totabagwa, togasinywa rende ninki gaki toko toko toko tokorusiwa naende pesa eria tobwate. Alafu nga nga nga nkabwatu, nkabekwa chingori, gochia magega, ngateba bosi ama asama omonwe, ngasibua omonwa, omonwa gochia magega, alafu bagantebia imoka korwa abwo ka na- na- na- nakunamire inse ne- ne- nekumbire inse ko- kunama inse. Agantebia imoka, akangina gochia ase eroom nere eroom ya ya rogoro, nyomba yane ne chiroom isato ere, ngasoa gochia ororo, alafu agantebia narara inse, ara nkarara inse maumama, amagoro ngasibwa amagoro, na amaboko mbegete magega, bono ngasinywa ng'aki ng'aki ngokora, rigereria inse bagateba buna onye gogokura. gogokura ngogokora tore, kira kiri, kira kiri, bono mwakwana tinamanya ng'a ng'ai bamoira gochia, inche noo nde iga rinde ndire morekire, bekeire omoro ebigoti, kira kiri, kira kiri alafu bono bagakora, bagakora korwa abwo, bagantebia ng'a. Reta chibesa chie e- e- e- e- epini namba eywo yesimi, epini namba ri- e- e- ngachia koba gote go- goteba etipini ende ng'ao naende baka ng'aka omotugoro, bagantebia ng'a teta epini namba omong'ina, alafu nari nabogoretie epini eye namba ngateba chi epini namba chisimi chiane esimi ya omogaka na esimi yane ekairwa. Bono akamanya koo gosoka, agateba buna onye gogokura nonye tore isiko iga iga, bono bono bagakora ki? Bakagenda na obogima iga abundeire ngo inche bono kweonchora inche kweonchora, nsinywa, amaboko aya anyigwete bobe, buna nararerete iga buna nararerete rireko rireko amariko aya anyigwete bobe, gaki simbarati, gaki nkonye, nimbwate abana bane. Abana bane bane bare igo aa igo oyomo na ngosoma are grade ten, na oyonde grade four, oyonde nare form four, oyonde nakora form four rakini rende chibesa chikambora, nkomoirera nonye na ne nonye na etipeti, gaki nkonye, oyagi, nkonye, Vincent igo nkonye, Vincent abuga, monkonye gaki, Tonya gaki monkonye. Monkonye gaki nonye ninche inde nobwoba gaki mwe mwane iga iga nsinyire korara na abana aba bane nsinyire naki nkorara, nsinyire ng'a ingochi gaki. Gaki nyore oborendi gaki bore obuya nyasaye, kinya bono ng'endete gosaba gaki monkonye, monkonye timbwati kende, ne chikonda nkwerekerete, bono obo omogaka one tari gasi agokora, omong'ina nasirete omonene, inche bono nere konye tomenyete nere oyo inche noyo okabere, bono ga bono chibesa timbwati, Gaki nkonye ase ogwancha kwaino, mondorere amaabera gaki monkonye, chibesa nchitakeire gaki mochari, buna namoirete mochari, mbatebete chibesa chitakeire elfu ishirini, erinde chiramoko chimore chiramokorera post mortem, na echinde chirakobeka erume ekia aru arute tu iga abwo timanyeti goso napangwa buya bagateba mpaka monday, timbwati besa ero, ngokora ki? Nkoira chibesa echio gaki nkonye ase ogwancha kwaino. ekiagera eme emepangirwe ne emenge ye chibesa etakeire, rakini rende nare koranyore echi chia nyagitari, chirasoa imera alafu monkonyie echi chinde go- o- monkonyie naende ase esi chinsemo chinde, timbwati kende nekonda nkokwera chichae ngotora iga iga raganga, nasabire obokonyi korwa ase more. Abanto abwo barenge abanto batato, babwate oyomo abwate enchore, oyonde abwate omoyo em- em- omo- omororo bw'ebeti, no noyonde eye eyebeti, bono tobekeire ebigoti, bono nabo bayagete omogaka one omo omogongo o- e- ekiongo tiro, baka bakamosunga, bagateba iga oyesunga. Bono bagatika bakagenda, bakamotiga ore borere, are iga abwo o- obegete omotu gochia inse iga, na engori esungire gochia igoro gochia e- eneti, bansiborete buna omwana nare iga o- o- ekiagera buna nasiekire omonwe nasinyeti gokura. Bono nkaganya obotuko obwo obogima mpaka maambia. Rigaika saa kumi na mbiri riria chigochi koba ekerambe auti giakwanirwe, alafu omwana nonye nare okorara gochia chiko e- e- esaa iga na ere bakorara, omwana one nyaroka bwa emiaka ikomi, nkamorangeria nkamotebia bosibori, inchi gocha, inchi gocha onyigorere esauti ere yare, ekiagera buna nasibire ne- ne- negetambaa, sauti tiyari gosoka, bono nkomo nkamorangeria omwana akang'igorera. Ekero ang'igorera, agasoa nyomba nkamotebia, igora etirisa eyio, nabo onde ago ndaire korwa saasitichi mpaka mpaka maambia obokendu, yanga eyio nabegete yaborire, nero narenge nero yoka. Nkamotebia genda ondangererie Esther omosubati nare iga aria omoamate, akamoreta, alafu nkamotebia gaki, nkonye, aga- am- agansibora omonwa, naende agansi nonya onde agansibora buna agansibora ko- korwa magega buna ansibete gochi maega, nsibire gochi maega, naba na- na nabo na koro na aa bankonyete igo na amagoro bono na naro bagansibora. Naria nababoretie omogaka one ng'ai are, ngakaga buna abage bamoirete, kumbe mbamoireti, ebamoiterete iga abogorere. ngasoka rende na ngachaka korera rende gokura rende kindima agwo erumu ime, komobwata omogaka one gaki, nabo kaba bagoita iga gaki, oboremo ng'ai nare korusia nare kooni bore momba oyo bware kooniwa iga iga timbwati boremo bokooniwa, bono bare goteba buna oboremo orete pesa ya samba yanyori usa, bono obo obore momba oyo inche naoniri iga iga, bono nsinyire mbore mokia obo, gaki nkonye. Ime bairete.

Nabo bairete chionsi pigo, ake. Arenge ime.
Chibesa enchiarenge ime, chibesa chiarenge chiri nke sana. Na besa enchiarenge ase esimi y'omogaka, nonya ne esiringi ne yarenge ime ekiagera ninua aria miaka oranyore konyora nchiraruegwa. Bono bairire chipin number, naende konyora ataranyora. Arengo. Chibesa echiarenge th- two seventy eight, echie ase esimi yane. Bono nabo chichiete igo bono timbwati simi, eh ye chifu. Omogambi Simioni nasabire oboko- o nasabire obokonyi ase okobo ase oborendi bw'enyomba iga iga, tindi korara, tindi korara ekiagera ninde na obwoba ekiagera buna bachete bono obwoba obo ombwatete bono nsinyire buna ndarare nyomba iga iga inche bweka. Sabire oborendi bokorwa ase more gaki, mombekere oborendi gaki nyare gogo komenya nainche menye buna abande, timbesa komenya gaki kinde na obwoba gaki ase omochie oro gaki raganga. Erieta ane na Irene Nyarangi, omogaka Francis Onyonga. Iga iga ase ekenyoro kia Raganga Gatandi. Otore na omoichano ase eng'ana eye enkong'u twaroche rituko ria igoro. Omoga akamomanyia aachere tonyomba chiarenge esaa sita ya botuko, buna omong'ina oye akoeresa. Nabaitetu, nabaitetu ogoitwa oko bagaite kenyama, na gosungwa engori ase oborere bwaye akorara. Ekero toigete rituko ria maambia, otwanyorete omoondoko omonge, na obwoba obonge ase eke, ase omochie oyo iga. Omochie oyo ore nemechando emenge, tari kende kere ororo, mogaka oyo tabwati kende ase ekeene keria kia Yeso togosaba. Omogaka oyo nonye, nonye na endagera ya okoria tabwati, efamiri eye na efamiri echandegete, gaki otware oche obwoba, igo togosaba abaminto, abarai baito. Gaki gavana, gaki toma obokonyi bwao goika ase enka eye. Oyominto kebagendia omo omwesinigwa, tata twagosabera omonene otoma otoma obokonyi bwao gocha ase enka eye ase eng'encho ntoroche eki torakwane. Ere efamiri ebwate oboremeru obonge bori totanyare koeresa, oboremeru tari kende babwate, gaki omogambi oito tokonye omwesinigwa oito, omo mca. Vincent, toma obokonyi bwao. Na abande bonsi bogwancha okuya, baria bonsi barakonwe ase eng'encho ye family eye iga, igo yatigetwe eroro, tebwati kende, tebwati kende buna ngokwana iga. Obokonyi bwaino boria morakonye, ntobairanerie mbuya mono, nabo borakonye enka eye. Nonya na oboremerwe, omogaka oyio gairetwe akarutwa iga abwo iga, tabwate ebesa chiraa, ebesa nchitogetie chire chiare konyara komogacha buya. Gaki twabasabera obokonyi bwaino. Chierigwa echio chisirini chiasabetwe, egere ara agachwe. Eng'ana eye yabeire ase ekenyoro eke twaroche neng'ana enkong'u etanye kororekana rinde omogaka omogotu bwe- bweereire chinguru chiaye ekong'entu, neng'ana yabete embe naende etanye kororekana ase ekenyoro eke. Ekenyoro eke obwoba bono igo bwoba bwaichoire ororo, Ko togosaba abagaambi baito, abachifu, abasabuchifu, bonsi gaki, momo, motome oborendi bwaino. Narenge notwaraire nomogaka one iga, iga noarusetigwe notwa narusetigwe korwa ime iga, omogaka one ere agasungwa igoro aria, akabekwa iga iga borere, agesaera nonye na ogwesaera gwoka, ebinto bire echafu yoka. Gaki, Omonene one, gaki nkonye, nkonye naende ndorere amaabera. Gai okogenda ng'ora ng'ora goika ase ekeyia iga, ogokuminkoria ababegu b'ebibago baenge na emiorori, nigo baigete nyomba etamanyekaneti buna basoete, abwo abwo nigo baichete omogaka oyio ore boriri, goika bakamwagia engori, agaku pii. Abayoka nigo batinganetie omong'ina oye amaboko, amagoro, na komosiba goika omonwa, goika omwana oye nere ochete gochia ekemambia kobakonya ne chiama ete gochia gocha bakanyora nigo batinganirie komosibora, agochia komagamaga gochia ase oborere bakanyora omogaka nigo akure pi, esirikari nigo yairete omobere goika ase nyagitari enene y'omochie bosongo. Obotukia obotindi bwagenderire kobwatigwa erio emanyekane buya buya ng'a ebibaga ebi biaruete na goita omogaka oyo bw'emiaka emenge. Korende amato eye iga nigo yasabire eserikari egende magunkore agwo ekebeke abanto abwo biara. Naboigo bono ebirero biabo mbiri gochia ase abarai ao ao banyare kobakonya. Bono buna ngochia ase embeo, omobere bw'omogakoyi nigo orutetwe aria otagete chibesa chinyinge goetania chisiringi chi'eelfu emerongo ebere emegima, erio banyare gokorera omoroberio oyio, naende baramboire okoboko gw'okomosi, erio abarai banyare gwesoanania ase amatiga banyare kobakonya. Ekirambauti kiarure ase obotuki bwaye kiaring'aririe omochie o Nyasae yachiire amaborai abere.